Ev dem û hemû demên we xweş bin heval û dostên hêja. Waneye me îro li ser dema nuha ye. Dema nuha bêguman ev dema ku niha em tê de dijîn, niha ez bi we re diaxivim, ez vîdyoyê pêşkêş dikim, niha hûn jî li min dinerin, temaşe dikin ev dema niha ye dema ku niha em tê de dijîn niha bi kurtasî min ev em bêjin ev xala hanê li ser çend gavan yan li ser çend beşan dabeş kiriye ji bo wê jî hêdî hêdî em ê di nav re nas bikin dema niha çawa çê dibe erêniya dema niha neyîniya dema niha bê guman dema niha wek em dinizanin yan em bêjin zemenil hadir yan gegenwart presence Bi zimanên din em bêjin ji bo ku bêtir mirov nas bike ka dema niha çi ye. Niha em werin ser mijara xwe yê sereke. Dema niha min bi awayekî kurt em bêjin wek pênaseyekê ji bo dema niha nivîsandiye. Dema niha yan dema nuha em bêjin gelek peyvên din jî jê re tên gotin lê herî giring em naveroka mijarê nas bikin û bidin nasîn. Dema niha ji bo kar, bûyer, rewş, Û tevgerên ku di dema vegotinê de têne kirin re dema niha tê gotin. Em bêjin ew dema ku niha em tê dijîn çi rewşek bi, çi bûyerek bi, çi tevgerek bi, di dema vegotinê de ew dema niha ye, ew dema ku niha em tê de dijîn. Bi kurtasî wek pênaseyeke. Niha li cem e, ji bo ku em nas bikin min li ser çend xala ew dabeş kirî. Niha min xala yekê nivîsandiye û ev xala yekê em bêjin rêgeza yan em bêjin qaîdeya serekeyî ji bo dema niha em di kurdî kurmancî de nas bikin. Ji bilî wilo jî em bêjin her dem em bêjin qaîde yan em bêjin rêgezeke sereke heye û hinek rewşên awarte hene. Di çi rê zimanî de bi yan jî di çi zimanî de bi rewş wisa ye. Her dem em bêjin qaîdeyeke sereke heye dû re hinek rewşên awarte hene. Bêguman em nikarin hemî rewşên awarte bînin ziman yan em wan rewşa bidin xuyanêkirin. Ji ber ku em bêjin mabesta min armanca minî sereke ew e ku mirov dikarî be fêrî zimanê kurdî bibe bi awayekî herî hêsan. Ji bo wê jî em ê niha werin ser forma sereke yan em bêjin pirraniya li gerên kurdî di vê demê de bi vî rengî têne kişandin yan em bêjin tasrîfkirin. Li cem e xala herî sereke çi ye? Em bêjin forma dema niha ya ku em nas bikin niha ji bo ku em nas bikin ka forma dema niha di wan pirên lêgerên kurdî de çawa tê hûnandin Formayê vî rengî qertafa dema niha, qertafa dema niha, em bêjin her dem di ye, qertafa dema niha di, ji bo dema niha em saz bikin em bêjin fozîl bi yan em bêjin sabîqet zemen el hadir, presens. Dûre li cemed peyre rayeka dema niha, rayeka dema niha, min

Cînavên kesane yê, ji bo em bêjin ji cînavên kesane re her dem ev qertafana vedigerim. Mînak wek em bêjin heger ê got zimanê Almanî dizanî bi gava te dibêjî ich gehe, ich gehe, ew ê ji ich re vedigerim. Bi vî rengê hanê. Niha ev forma wê mînak ez di xwim. Di qertafa dema nihayê xwe rayeka demanihaye û im ya ku ji ez re vediger ya me ew nenivîsandiye, ez dixwim qertafa cîhnava kesane ye. Ango qertafên cîhnavên kesane. Bi vî rengî. Niha em werin bi hemû cînava re em ê lêkera xwarin bikişînin li cem me xwarin Xwarin bi vî rengê hanê, gava em dema em xwarin bi vî rengî dinivîsînin, di rengê xwe yî, infinitive, de yî ango di rengê xwe yî, di rewşa xwe yî, yanî lêker di rewşa xwe yî raderî de yî, ango em bêjin di rewşa xwe yî xam de yî, hîna nehatî kişandin, em bêjin hîna di rewşa xwe yî xam de yî, tuştek pê nehatiye, me ew nexistiye nava tu demê de. Niha em werin. xwarin bikişînin li gorî dema niha em wî tesrîf bikin. Ez dixwim di qertafa dema niha xwe rayeka dema niha û im ya gu ji ez rivedgerim. Dûr cihnava duyem li cem e, tu dixwî, ew dixwe, em dixwin, hûn dixwin, ew dixwin. Bi vî rengê hanê hemû cîhnavên kesane yê koma ez yê ku bandora xwe li lêkeran dikin, me bi wan re lêker kişand. Em li gorî em dibînin ku bê çawa dibe ez herdem im pê re hat, tu dixwî î, ew dixwe ya ku ji ew re vedigere, em dixwin, ê in, hûn dixwin ê in, ew dixwin ê in. Niha gelek kes bi vî rengê em bêjin carna jê dikevin şaştiyan de cudehiya di navbera ew û ew. Ew ji bo kesê sêyem yek jimar e. Ew ji bo kesê sêyem pir ji mar e. Mirov tenê dikare cudehiyê di navbera wan her du cihnava de derxe, ev cihnav û ev cihnav ya yek ji mar û ya pir ji mar tenê ji dawiya lêkerê. Ji dawiya lêkerê li cem e gava ew be her dem li gorî kesekî tê kişandin û gava ew be ji bo pir be ji bo pir tê kişandin. Ew dixwe, ew Dixwin. Mînak me tenê xwarin nî disa mirov dikare gelek lêkeran bîne. Mînak ez dilîzim, tu dilîzî, ew dilîze, em dilîzin, hûn dilîzin, ew dilîzin. Ez diçim, tu diçî, ew diçe, em diçin, hûn diçin, ew diçin. Mirov dikare gelek mînakan bîne. Niha ev rewşa hanê ya me ku şirove kir ev forma hanê di forma xwe yê erênî de ye. Niha em werin rewşa neyînî yan nefî a Fenaynong, em werin rewşa wê bê ka çawa dibe. Niha berî were min rewşayê min tiştekî din, nîv sadî ez dixwazim balê bikişînim ser wê yekê. Qertafên cihnavên kesîn yanî ên dongê dawiya dawiya lêkera ya ku ji cihnavên kesîn re vediger yan cînavên kesane re vedigere, cihnavên kesîn yan kesane re vedigerin ev in, yanî li cem me her dem Im, i, im, ji ez re ye, î, ji tu re ye, e, ji ew re ye, i, in, ji hûn re ye, i, in, ji em re ye, i, in, ji ew re ye. Niha li cem e ev hersî, i, in, mînak hersî ye dawiyok hevdu herdem di kurdî-kurmancî de têne kişandin. Min çima ev i xistiye navbera dika vanoka de, min im li vir nivîsandiye lê min i xistiye orta dika vanoka de li vir jî ev i, i, ê berî in min xistine orta dika vanoka de. Ji ber ku di dema niha de di pirraniya lêkera de i, im i, em bêjin î i, e i, i, in i, i, in i, i, in i li vir e i di pirraniya lêkeran de lê di hin lêkeran de Rewşnewsayî tenê in tê nivîsandin û li vir jî ev e gelek cara, em bêjin ne gelek cara, hin caran, kêm caran diçe nayê nivîsandin. Yan ku pêdivî pê tune ye, cihê wê tune ye di nava lêkerê de. Niha ev rewşa giştî bû li vê derê. Min ev rewşa awarte min li vê derê wek em bêjin rewşeke awarte nivîsiye. Ev rewşa awarte jî mînak Çawa ye? Mînak ez dişom, li vê derê im nehatiye nivîsandin, li vê derê ez dişom, ol ce me heye, me i ne nivîsandiye, li vê derê i, ez di şom, me e ne nivîsandiye. Binivîsînin, şûş tin bi i in bi dawî dibe, lê li vê derê dirayeka dema niha de tenê li ce me Şo dimîne, rayek, em bêjin rayeka wê dema niha şo ye, li vir rayeka xwarin xwe ye, ji bo wê jî rayeka wê bi o bi dawî dibe, dema ku rayek bi o bi dawî bibe êdî ji ber ku tîpeke dengdêr e û em bêjin i jî ya li vê derê, Ya li vê derê tîpeke dengdêreke kurt e û li vê derê dengdêreke dirêj e, êdî yek zora yekê dibe û li ser dev giran dibe, ya dirêj dimîne û ya kurt jî dimre dikeve. Ji bo wilo jî em dibêjin ez dişom, ew dişo, o bendî si e nenivîsan, em dişon û heta dawî hûn dişon, ew dişon, em dişon û heta dawî. Niha li vê derê. Min lêkerek dijî nivîsandiye bi rewşek em bêjin ew jî di wê rewşa hanê de ye, Ez digirîm, girîn, lêkera girîn li cem e heye. Lêkera girîn radera wê bi in bidawî dibe. Ji bo wê jî ez digirîm î li jê xwe dimîne, pêdiviya me dî sib ê tune ye, ji bo wilo jî tenê im tê nivîsandin, ew digirî em ê nanivîsînin ji ber ku bi xwe jî lêker bi tîpeke dengdêr bi dawî dibe û mirov nikare bêje ew digirî ye. Yanî em bêjin kurmanc bi vî awayî bilêv nakin. Ev e hin rewşên awarte min gotin. Niha em werin ser neyniya wê yanî fenaynonga wê yan nefiya dema niha ya xala yekem bi çi rengî em vê rewşa hanê hemî em çawa dikin neynî. Em ji rewşa erênî em bêjin ez dixwim em çawa dikarin bikin Berovajî wê em biaxivin. Niha gava ez bêjim ez dixwim, ez dilîzim, ez direvim, ez dinîvisim. Em çawa dikarin berovajî van peyva hinek peyvên din ava bikin. Em bêjin berovajî vê peyvê. Niha li cem me her dem ji bo ku em neyîniya vê rewşê, ev rewşa ku me nîvisandî her dem bi na ye. Me li vê derê na nîvisandî. Mînak heger min got li vê derê min danî ez dixwim, ez dixwim wê li vê derê li şûna

Naxwin. Em li şûna di na dinivîsînin. Ez dixwazim tîbîniyekê bêjim. Di dema niha di her dem di gava em dinivîsînin bi lêkerê bi tên nivîsandin. Çi hêna mirov wilo binivîsîne. Ez di. Xum û im jî dûr bi nivîsîne, ev şaştiyek e, divê her dem her sî perçe jî bi hev ve bêne nivîsandin. Ez dixum. Ez dixum her sî perçe bi hev ve te nivîsandin. Dema ku em na jî binivîsînin ez na Ez naxwim. Dîse ew na bi lêkerê ve tê nivîsandin. Niha min nas dikin dema bi navdêra re rewşek din e. Bi navdêra re cuda tê nivîsandin. Me got neyniya vê rewşê bi nayê. Me çend mînak li ser dan. Ez hêvîdar im ku hatibe. nas kirin. Niha di rewşa neyînî de jî çawa di rewşa erênî de hinek rewşên awarte li cem me hebûn, di kişandina lêkeran de li cem me di neyîniyê jî de hinek rewşên awarte hene. Çawa ew rewşê awarte? Me got ev lêkerên kurdî her dem bi na têne nefîkirin yan jî têne neyînîkirin. Fêneyna û gawan yanî. Em bêjin li vê derê li cem me lêkera. Zanîn, karîn yan jî ganîn her dem bi ne têne neyînîkirin. Çawa mînak? Wek ez dibêjim ez dizanim neyîniya wê ez nizanim. Di hinek devokên kurdî dîsin nadimînin mînak di soranî dibêjin ez nazanim. Li ew jixwe ez tune yê cema dibêjim min nazanim na tê dikaranî lê di kurmancî de nê ye. Ez dizanim Ez nizanim, em her dem bi lêkera zanîn re ez dizanim, ez nizanim. Lêkera karîn yan kanîn li hin devera karîn tê bikarin, mînak em bêjin li devera me li Qamişlo û Amûdê wan dibêjin ez dikarim biçim malê, li devera Kobanê û ez bawerim Efrînê wan jî dibêjin ez nikanim biçim malê. Ango ez dikanim, ez nikanim. Li Cemed vî awayî lêkera zanîn, karîn û kanîn her dem bi ne têne neyînîkirin. Û şiyan ya ku bêtir li devera Duhokê û li hinek deverên Bakurê Kurdistanê tê bikaranîn. Lêkera şiyan, kanîn û zanîn yek wate ne. Tu tu cudahî di orta wan tune yî. Dema tu dibêjî ez dikanim biçim malê yan ez dikarim biçim malê yan ez dişêm biçim malê Wek hevdûn yek wate ne yan Soran dibêje min min natwanim biçim malê. Twanîn li cema lêkera twanîn. Ev her çar lêkerana yek wateya wan heye. Heger di soranî twanîn, karîn, ganîn, şiyan yek wateya wan heye. Lê lêkera şiyan ew jî cuda ye bi ne tê bi ne tê ne neyînî kirin. Em bêjin ne Ez mînak ez dişêm ez neşêm neşêm bi ne ye ne bi na ye. Ev lêker jî piçekî bi reşkek awarte de tê neyînîkirin. Lêkera wêrîn jî vê rengî mînak ez diwêrim biçim malê ez newêrim biçim malê ne ez nawêrim biçim malê ji bo wê jî ev rewşên gomel vir anîn ziman piçekî rewşa wan î neyînî ye awarte ye. Ev forma yekê ya ku pirên lêkerên kurdî, pirrên lêkerên kurdî bi vî rengî têne em bêjin kişandin. Ya herî giring ev e, dema ku yekî got dema niha çawa ye, mirov cî di bersiv bi vî rengî, dema niha her dem forma wê ya sereke bi vî rengî, di dema niha di, qertafa dema niha di, Komî yan jî Ze'dî, rayeka dema niha dûr qirtafên cihnavên kesîn. Qirtafên cihnavên kesîn yê gomel vê derê nivîsandin. Ev forma wê sereke ye. Neyîniya forma sereke çawa ye? Mînak ya erênî, ez dixwim, neyîniya wê, ez naxwim. Hinek rewşên awarte hene me nivîsandin wek Ez dizanim, nizanim, dikarim, nikarim, dikanim, nikanim, deşêm, neşêm, diwêrim, newêrim. Hinek rewşên awarte hene me ew jî anîn ziman. Ez hevîdarim ev forma sereke ji bo dema niha em bêjin armanca ku min dixwest gihişte we yan ez hevîdarim ku gihiştibe we. Niha Di xeleka bê de yan em bêjin di vîdyoya bê de ez ê li ser dî sidema niha biaxivim lê li ser lêkera bûn û lêkera hebûn di dema niha de çawa ne. Silav û rêz û bimînin di xêr û xweşiyê de.